Ngatinamatei. Tinoswedera pachigaro chenyasha Mwari Samasimba mangwanani ano. Tiri pano Baba wedu kupembera nokufara pazuva rino Baba rekutanga kwevhiki mangwanani muchimuka kubva kuvakafa Madzimai anoenda pahwiro baba wedu vanowana guva risina chinhu, vodzoka nenhau dzakanaka kuzoshambadza. Unouya musenzeketi, baba watiri kugamuchira sekereke, kuparidza kumuka kwenyu kuvakafu, kuti imi muri Mwari mupenyu, ugere pachigaro chepamusorosoro chokutonga. Tinokupai mbiri baba, tinokurumbidzai mangwanani ano. Sanganai nesu baba wedu, mukati mechidzidzo chanhasi kuti tizive kuti kunyange nairo simba reguva rorufu rakamedzwa nokukunda kuburikidza nokumuka kwenyu kwevakafa takunamatai baba mirai nesu mufambe nesu shoko renyu baba rigare matiri kubva zvino nokusingaperi amen, amen. Nhasi tiri kutaura pamusoro penyaya yeresurrection. Resurrection. Kumuka kwechinhu njaka chakafa. Nyaya yatiri kutaura nezvayo nhasi haisiri very much divorced from upenyu hwedu mukugara kwedu tainda kumafunerals akawanda tichinochema hama dzedu vanenge vatsaurwa pakati pedu nokuda kworufu nyaya yatiri kutaura nayo pano nhasi especially yeresurrection ndinoimba kuti mukati meimba inoyi tingave nevaviri vatatu vakatombonzwawo mumwe munhu anonzi wakambofa akamuka hamuna kumunzwawo hamuna kumbomunzwa akafa akamuka varipo vatinonzwa kunzi vakambenge vafa asi after a while vakazomuka vamwe vacho vanopa matestimonies ezvavakaona mweya yavo yambonzi hwitu kubva mukati memiviri yavo vakaoneswa the, the telestial world vakaita commune with the supernatural spirits vakaona zvavakaona vakadzoka kuvapenyu vakapa a testimony yekuti zviro kwazvo kune umwe upenyu seri kweguva I remember very well ndiri ku kusecurity yokumusha kwangu tikukaroi security tichiri mayouth tiri vana vadiki mayouth mamyd kuna mbuya variko amshuwa ndofunga by now vakatofa havo nechekana vakamutswa kubva kuvakafa mbuya veruwadza each moment pamaeaster vainga vachitaura pamusoro penyaya yeexperience yavakasangana nayo pakufa kwavakaita the few hours vanhu vakaungana Asi zvinobatsira kune vapenyu, zvinobatsira kwatiri kuti tizive kuti seri kweguva kune upenyu. But the resurrection that we are speaking of today is very different from my experiences ari kuonekwa nevanhu vari kumbowana mukana wokumbofa vachidzoka nekuti uyu ndimwari afa rufu akagara mazuva and was declared dead akagara mazuva mukati meguva then at, a, at an appointed time anomuka kubva kuvakafa achimukira kuvapenyu is very unique is very unique saka issue yeresurrection kana taakuitarisa isu chechi yanhasi it's a cardinal article of faith muchristian church a cardinal article of faith muchristian church ndo pane center yerutendo norudaviro rwedu nebelief yedu ndo pane mwongo wemharidzo yokuparidza kwedu kunyika isati yaziva mwari kuti vazive kuti kune wakafa akamuka watinotenda nokudavira maari agere pachigaro chokutonga pazuva ranhasi ane chokuita noupenyu hwangu ini noupenyu hwako iwe kune anotenda neasingatendi

nekuti mwari in the olden times wakanga akaisa a mechanism yekuti vanhu vange vari pedyo namwari vari pana mwari asi that mechanism did not work zvakaramba kushanda it was the period of the law where A believer was expected to toe the law. Atevere murairo. Kana atevera murairo, then he's set right with God. And that arrangement yakaramba kushanda. Yakaramba kushanda completely. Munhu apiwa murairo achinyatsoziva chakanaka nechakaipa. kuti aite chakanaka like paul says in one of his sermons anoti i have an inner struggle in myself in as much as i know chakanaka kuti ndiite chinhu chakanaka ndinokaruka ndaakuita chinhu chisakanaka Why? Because it is the law that compels me to do that which is wrong. As much as the law obliges me to do that which is correct. I have that inner struggle in myself. Tinozviona mukati mevateni mukati merudzi rweupenyu hwanhasi. Chinhu chakanaka chinozikanwa nomunhu wose kuti anofanira kunge achiita ichocho. Unokaruka usaita ichocho. Wakuita chiri contrary. Kana dai taiziva kuti iko mutemo unotisvitsa pachikwekwenhero chokuziva Mwari. Kunyima kwaizova kupi? Vanhu vanonyima havasi havasi mahedeni ka? mambo zero vanonyima havasi mahedeni vanonyima makristu vanonyima havasi vaidi vanonyima makristu mai vanotoraira vari panze kana breakfast ranga rosetwa musiwo wekune kwakasikwa zvinhu zvenge zviri nani vakangoona maingana vaya vanenge vauya mumakidzana ati regai ndimbonoona hama yangu vachingosvika pagedhi kubvunza kudai kwanzi vana fidigirai fidigirai imbovharai vana voti ko zvatanga tatoda kuseta tepo vharai ndati vharai muchati mugadzirise mweya wokunyima uri mukati memunhu wadyarwa mumunhu as much as She knows kuti ndakafanira kuti ndigoverane nemudikani wangu. That's an expression of love and unity. Mweya worusarura rwakabva kupi? Kune maKristu mukati meupenyu vanoziva kwazvo kuti as much as shoko ramwari rinoti taunzwa mukati megungano revana vamwari we should share love we should share sympathy we should sympathize with each other panguva dzokumanikidzwa kwedu ko mweya wokusarora wakabva kupi mweya woruvengo unobva kupi nekuti chakadyarwa mukati meupenyu mukati memweya womunhu munoziva kuti kuna vamwe vanhu vanovenga munhu for no apparent reason for no apparent reason kungotarira kungoona munhu kuda izvi mumwe munhu anongofila kungofila kubhoyi kana hamuna kumboziona izvi kuda kungoignowa so handina chandakutadzira handina pandakakonana newe kana pandakatukana newe but kungo kungoona munhu kungoona chiso chake anoona rima anongofila kumuita neglect it is because of the old order yokuti mutemo nomurayiro wakundikana kuti utisvitse pachikwekwenhero chokuziva mwari chokuve namwari saka the resurrection of jesus christ mark the turning point kune avo vane faith maari mune assurance yekuva in union with him it marks a turning point no wonder why even mukati me menaisin creed yatinopa kana kuti muchitenderano chevapostori kunesu vanotenda we, we recite that over and over again Hani muchaziva chitenderano chevapostori vatendi tine chijarira chokuti kana tangobva muot class tatosiyana nezve nezvekabhuku kaya kaya kanonzi kaketikezi whereas kaketikezi makaya kanofanira kuene eh, kareference book kemutendi womwe because kanobata kano the core doctrine of the church what we believe about God, who God is, and what, what we believe about what the church is, and what we believe about the sin, about sin. kaya tinotaura tichirisaita tichiti isu ndinotenda kuna mwari wamasimba ose musiki wedenga nenyika ndololololo tichienda tozoti nekumuka kwevakafa you know that recitation inotibatsira to link us with the traditional church yekutanga yevapostori because that affirmation yakatangiswa kubva pakereke yokutanga tanga ikaitwa handed over in successive generations that Nicene Creed. But thus, as we recite that Nicene Creed, we are joining the traditions of our faith. Kuti tinotenda kuna Jesu wakamuka kubva mune vakafa. Vanodzidza shoko raMwari.

by the, that regular recitation yenicene creed inobatsira kuramba ichisimbisa rutendo rwako taverenga ndima mbiri yekuna mark chapter 16 which talks about the resurrection of jesus christ and remember it's not only mark who records this event All the four gospel writers vanorekodha this event. Asi Mark ari unique in the manner in which he records zvakaitika pazuva iri you know, is very unique. Ndoda kuti kana magara mudzimba dzenyu, I know you are not theologians. Pandinoda kungokupai ka hint kokuti muzaruke muone and draw your minds back to the original setting yezvakaitika panguva iyoyo. Kana magara mudzimba dzenyu, verengai kuna Matthew, verengai kuna Luke, verengai kuna John, mugoverenga kuna Mark. Muone the difference on how he approaches the resurrection of Jesus Christ. Very interesting. Very interesting. Ava vanodzidza shoko raMwari vanoti ivo theologians tinobvumirana kuti iko the book of mark ndio rakatanga kunyorwa about the story of jesus christ vana luke nana john nana, nana, nana matthew vakazoenda vachino vachinotota vachinokopa zvakanga zvanyorwa that was the original document ramark raakanyora iri rataverenga is the original document about the story yajesus christ saka mamwe magospel writers aya mavhangeri vana matthew vakatozouya vachiita zvokunokopa muna maki vachinyora avo vachikopa muna maki vachinyora avo vachikopa vachinyora avo but now the passage that i have read this morning is very unique and youll never find it in any of the gospel writers and hence zviri kusimudza maki to a highest level of presentation especially when you look at the resurrection right ngatifambei nendima yamaki and you compare kana masvika kudzimba mungokombeya kutanga kwanoita kubva pavhesi ya1 kusvika mongoverenga the first verses how they introduce the resurrection these gospel writers which mark is very unique ngatifambei namaki munzwe zvinotaurwa namaki mark mubhuku randinaro rechirungu rino iri anoti when the sabbath was over when the sabbath was over kana achitaura mark kuti when the sabbath was over its a, a statement iri yakazadzwa ari kuti iko when the sabbath was over otaura kuti pana maria magadalene pana maria eh, mai vajesu pana salome madzimai matatu thus paverse 1 the three women anonzi they went to the tomb paverse 1 mukaenda pavhesi 2 maka ari kudzoka futi ari kutiko very early in the first day of the week just after sunrise that one i need to underline They were on their way to the tomb and they asked each other, Who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Toda kuti ndimire ipapo. Tinzwise vadikani kuti iko kumuka kwaJesu kune chimwe chiro chiri kupresentwa naMark in a unique way. Ari kuti iko when the Sabbath was over, when the old dispensation had failed,

kuti rive zuva ravasingaiti basa ravasingabati basa ravanogara mudzimba dzavo vakazorora vachirangarira zvakaitwa namwari pakusikwa kwenyika it was a day of rest it was a day of inactivity it was a day of domancy vanhu vagere vachirangarira vari mudzimba dzavo

not only very early in the morning but at the rising of the sun kubuda kwezuva kunounza chiedza mukati merudzi rwevanotenda the rising of the sun when it dawns upon mankind and humanity it brings a new order halleluya ndofunga perhaps ndofunga i know you are not theologians but matheologians vari muno they understand what we are saying chiedza chinopenyera mukati mevanhu vanogara murima mukaverenga kuna isaya chapter 9 inotaura kutiko iwe zebulani newe naftali kushungurudzwa kwako kwapera nekuchema kwako kwapera nekuti tarira along the galilee shore kune mumwe munhu Ari kurunzira kuti vanhu vaifamba murima vakaona chiedza chikuru, vaigara mukati memupata womumvuri worufu vakapenyerwa nechiedza. What is Isaiah saying? Isaiah is only saying it is only when Christ Jesus is born and is presented to humanity that's when light will shine into your hearts. chaedza chamwari kana chavhenekera mukati meupenyu hwomukristu you have nothing that you like zvazvataura kuti mukristu will never pretend to be a christian when you are not nokuti the law has failed but it is only the, the light of christ that shines into your heart which can give you true peace And this is the new faith that Mark is now preaching and introducing. Kana tagamuchira Jesu, tave vana vanofamba muchiedza. Tagamuchira Jesu, tave vana vanofamba mukati mechiedza. Ndiwo zviri kutaurwa naMark pakunyora kwake. And remember these three women. And can we ask kuti havasirivo voga vakanga vari vateveri vaJesu. Remember there was this whole lot of the multitude yakamutevera through the Dolorosa. Nzira iya yakanga achifamba akatakura muchinjiko achibva muimba mumakotsi okutongerwa. Atongerwa rufu akuendeswa kugomo reGolgotha. anofamba along the way inonzi golcota or dolorosa today ndiani achitaura kuti vanga vachitarisa pazvivhitivhiti maiona in the same road the same route yakafambwa najesu there were thousands and thousands of christians in palestine vanga vari kufamba on thursday ino yapfuura vakawandisa along that dolorosa way and where were all those people And where were the 12 disciples? Nekuti Jesu paakaroverwa pamuchinjikwa. We only hear kuti pane murume mumwe chete. Joseph weAlmatia. Anoti ini ndinoda ku, kuofa kupa guva rangu kune uyu wandinobhilivha into be mwanakomana waMwari. ndiye woga akasara ari pachikomo all disciples had disappeared ndiye woga akasara ari pachikomo nemadzimai matatu according to scripture only the three women ndo vakasara varipo to ensure kuti waburutswa agezeswa ropa rose najoseph wamatiya by the way vari five vakagezesa muviri wake vakabatsirana kumutakura muviri wake kuenda nemuviri and the disciples were nowhere to be found they were hiding in caves nekuda kwokutya vadikani zvajesu hazvidi utera zvajesu nekuti muchengeti wedu nomudziviriri wedu ndiye iye watinoziva kuti mupenyu unorarama zvamwari hazvidi mbwende hazvidi mbwende elija wakaita mbwende akamhanyira kugomo rehoreb akazonzi namwari ukutsvakei pano zvikai ndini ndoga nangosara zvikanzi hausiwe woga wasara there are hundreds of other faithfuls vari munyika yaisraeri nyange mukati mecovid nguva ine covid vadikani hazvidi mbwende mukati mecovid ino hazvidi mbwende He might think kuti kuda dzimwe nguva tisi tangosara tiri toga chipororo chevanhu vanotenda vasara vari voga. But there are thousands of, if not millions, who are very faithful to him. Who are very faithful to him. madzimai matatu ndiwo anova bold enough anoti kunyange dai avigwa akapinzwa mukati mebwiro ndokubva ranovharwa nedombo rakanga rakakura kwazvo risingagoni kusundwa nemunhu mumwe chete ari mumwe chete rinotoda a number of men and these were the women vari kudzoka vakabata some fragrance dzokuenda kunozodza kristu zvimwe zvinhu mubasa ramwari zvinoda to have a step of faith have a step of faith in some of these things zve zvamwari usaverengwa muvazhinji buda ukaunzwe pavashoma vakazvipira kubatira mwari nenzira yepamusorosoro there are so many vamwe vakaramba kushandira mwari ndoda kwokuti vanzi vanhu vano vanotaurisa vanhu vanotaurisa and I, I, I tell you hakuna kwaunozonosvika ukatungamira ukawana kusina vanhu vanotaurisa hapana paunoenda ukanotungamira ukawana pasina vanhu vanotaurisa nekuti iye jesu pachake wakava mutungamiriri achitaura about the coming kingdom about the kingdom which was ushered through him asi vakamutaura and they rejected him saka usazeza kutaurwa mukati mebasa ramwari Kana dai vose vaive neattitude iyoyo kuti kana ukari kutaurwa newakutaura woti saka basa racho handichadi kana yaisu vafundisi taiita mabasa iwa taiita mabasa ikola i tell you kati sesu vafundisi tisu takaomerwa nekuda kwetoko inotaurwa nethe flock of christ vamwe vafundisi vakabatirwa maplacards placards mere placards kubata maplacards vachinzi ngaaendi munhu wamwari ngaaendi ndiye ani usingatadzi dai nga jesu anouya akanyora pasi kuti kana pane usingatadzi pano pakati penyu makabata maplacards ndiye ani usingatadzi ipapo moda kupomera munhu wamwari moda kuacusa munhu wamwari ndiani asingatadzi pakati penyu apa but mark my words every event every incident is recorded from above is recorded above dai zvakinga zvisizvo chechi ingadai isingararamiri pangadai pasina chechi nekuti ngai tisimo mukati memabasa madzimai were bold enough to take that bold step yokuti isu tinoenda asi chinzwai dambudziko ravanaro ndiro kuti vari kuti tiri kuenda hedu vasikana tiri kuenda hedu kuhwiro vasikana kuti tinoita execute basa redu nemishini yedu kuti zviringane pamusoro peuyu mesaya wedu asi vaive nechallenji yokuti ndiani uchatikungurudzira dombo Ndiani uchatikungurutsira imwe? Ndiani? In other words, vari kutanga kuratidza rutendo rwokuenda regardless of any impediments munzira nemuagenda yavo vari kuramba vachienda saka ndiri kuti vana vamwari there are times we are called upon as christians to forge ahead regardless yezvingatiitika kuti tsondoresa kushandira mwari nokunamata mwari regardless upenyu hunoda kufamba nefaith ndiani uchatibvisira ibwe vari pamwe vanhu vane mentality yekuita rest their, their, their minds and their conscience pafailure ofunga kuti dzimwe nguva kukundikana kwandakaita comparing other people vari kuita successful in different areas of life kuda dzimwe nguva kukundikana kwanoita pano dzimwe nguva ndatokundikana zvachose hauna kukundikana unobvunza uchiti ko zvino ndobuda seiko mukati medambudziko here madzimai anobvunza kuti ndiani ko uchatibvisira bwe asi ziva kuti kuna jesu wakamuka anobvisa zvinokuremera zvakakusungirira kuti uregere kuadvansa mune zvaunoshuvira paupenyu hwako pana jesu aripo anove ndiye jesu mupenyu if you only believe and trust in him ndimwari anokubvisa pane chimwe chinano achikukanda pane chimwe chinano munoona mukomana wataverenga a crippled beggar. A crippled beggar who used to, to sit at the entrance ye temple for years and years. The reason why akanga asingakwanisi kupinda mukati metemberi ndeyekuti mutemo wakanga wakamusungirira. mwana achitaurayo kuti the period of the law the dispensation of the law could not allow that man kuti apinde mukati meimba yamwari because condition yaari yokuremara kwaakaita nokupetana makumbo anonzi akapinda mukati memba yamwari mutemberi yamwari he defiles the temple of god imba iyi yatosviba yakuda ritual cleansing because mapinda chirema chakaremara makumbo do you get the sense of it thats why aigara pamusuwo wetemberi hazvive kuti waikundikana kupinda mukati meimba kunonamata aigadzikwa apa nokuda kwekondisheni yomuviri wake kuti he cannot enter in nokuti anosvibisa imba yero that was according to the law asi jesu peter najohn na, na, na vasvika vanosvika vachimutaurira kuti hatinawo chimwe chinhu chatinogona kukupa asi chatinokupa tinoda kuti tikupe zita rine simba sumuka ufambe And the moment he rose up, he did not go back home. Nokuti vamwe vanobatwa nebvetso ne, ne rokuti kana akanga asunungurwa pachinhu chaachakamusungirira anomanya kusingaite. But iye wakaziva kwakabva source yeblessing. Anosimuka pamusi wavo. Anomanyira mukati memba yetemberi. Why? Because the door was now open. Ndiani uchatibvisira musi wei? Munoziva kuti tine maKristu dzimwe nguva vamwe vakanamata muno, vamwe vakabuda musi wono, havana kuzodzokazve nokuda kwei? Dzimwe nguva nokuda kwemaKristu ari mukati mekereke iyi. Mune maKristu akabuda pachechi ino iyi nepadhoo iri vasina kuzoda kutsika tsoka yavo mukati memba ino nokuda kwe kwemaKristu ari mukati mechechi anoti kana vari mukati mechechi mashoko avo aarsenals dzokuuraya nokupaza mweya yevamwe vanhu nokukritika kunoita kuti munhu afile kuti zviro kwazvo mweya wangu waderera handichakodzeri kuve part of this fellowship zviri nani ndinorarama ndiri kunze there are some isu tichivana vaduku duku tainzwa vana baba vedu vachitaura kuti wanzi kana mai vachipakura usavi vana vaizoisirwa usavi hwavo nokuti aidya ta tiri four mundiro one hani muchaziva izvozvo taiseva mundiro one saka mai kana vopakura vaitopakura vachiziva kuti ndinopakura nyama dzino dzinoita kuti pave nespace yoku yokuseva muto mundiro vana vachiseva muto vachidini vozononga nyama yavo nokuti mai vakatora gokora rose kana kuti ibvi rose renhingi regumbo remombe vakariti muchindiro muya dzii vakadira muto nepamusoro pebhonzo riya riya ndiani unoseva mukati imomo nokuti mundo unoenda pasi pamusoro panenge pane zibhonzo rinenge rakagara pamusoro pechindiro chose chakadaro ndiani uchaseva vana havachaseva Ndo zvakaita mamwe maKristu mukati mechechi yaMwari. Vanofananidzwa nemazibhonzo akangonzi ndii mukati me this basket. Vamwe kuti vaite access ku grace yaMwari they cannot because of comments that are very retrogressive dzinotsonderesa vanhu mukati memweya yavo kuti varegere kuona Mwari nekunamata Mwari. why the reason being that chaedza chamwari hatisati chapenyera mukati memweya yavanozviti ndiwo vana vamwari now mark is saying at the rising sun zuva richipenya raunza upenyu hutsva raunza rutendo rutsva saka vadikani the resurrection of jesus christ brings light to those who believe and trust that jesus christ is risen kana tave nerutendo irworwo tave nechiedza mukati memwoyo yedu taakufamba nokurarama mukati mechiedza hatisati tichivana verima nokuti murayiro wanyorwa mukati memwoyo yedu is no longer the law that is written in a book or in a tablet of stone but it is a law that is written in your hearts in our hearts ndo dzinozoti kana tichinge tosangana pamwe chete we embrace each other savana vamwari mukati mekutambudzika kwedu tinomira pamwe chete tichisumudzana tiri pamwe chete mukati mekufara kwedu we celebrate together because chiedza chamwari chavuya pakati pedu regai ndipedzisire ndichiti if this world if this country has the majority yemachristians vanoti takaona chiedza chamwari vanoti tinorarama muchiedza chamwari then taifanira kuti tigadzirise upenyu hunoraramwa mukati menyika yekwedu taifanira kuti tigone kugadzirisa upenyu mararamiro atiri kuita mukati meupenyu hwemhuri dzedu nekuti mweya wamwari uri mukati medu if the minority are those who don't believe in christ jesus and the reason christ Ko huipi hwose hwatiri kuona munyika hunobvepi? Umhondi hwose hwatiri kuona munyika hunobvepi? Corruption yose yatiri kuona munyika iri kubvepi? And mozoona kuti the majority of those people who commit such are people who profess to be Christians. The reason being chiedza hachisati chapenyera mukati meupenyu hwedu but to those vakapenyerwa nechiedza according to mark vanodzokera vave negood news nokuti vadzidzi madzimai anonzi chidzokerai munoudza vadzidzi kwavakavanda saka isitiri kunzi nesuwo vadikani ngatidzokere tinoudza shamwari dzedu nehama dzedu vari pavamwe vari vari logged mudzimba izvezvi covid munoziva kuti yakavhundusira vamwe vanhu yakavhundusira vamwe vanhu vekuti kubuda padhoo remba kubuda padhoo remba kuda izvi zvokwadi makwiku ma, ma, ma, zvino shoko riri kuti imi chidzokerai munoudza vakavanda kuti christ is risen ishe wamuka tave kufamba mukati mechiedza taakurarama mukati mechiedza kana chiedza chamwari chave nesu hakuchina chinhu chichatibvisa parudo rwamwari mwari wenyasha mwari urugare ngaatibatsire neshoko iri kubva zvino nokusingaperi amen